Helo a chroeso i'r fideo yma yn y gyfres Game Maker Studio 2 gan Technogamps, ac mae'r fideo yma yn mynd i ffocysu ar mwgwd gwrthdrawiad, neu collision mask yn Saesneg. A beth yw hwn? Yw rhyw ffordd i ni gallu stopio gwrthrychau rhag mynd trwy gwrthrychau eraill os ni ddim eisiau nhw. Felly mae gen i tegell ar y sgrin sy'n gallu symud o gwmpas, a mae gen i'r waliau yma, ac os maen nhw'n cyffwrdd, mae tegell methu symud trwy y waliau. So mae rhyw fath o gwrthdrawiad, mae digwyddiad gwrthdrawiad yn digwydd. So mae gen i mwgwd gwrthdrawiad ar y tegell. A beth yw mwgwd gwrthdrawiad? Yw just siap Trylloyw, chi'n methu gweld y siap, a mae fe o amgylch y sprite. Nawr, os fi'n cyffwrdd y tegell yma gyda y wal, iawn, mae'r traed yn cyffwrdd y wal, a os fi'n mynd i lawr fel hwn, mae fe'n stopio ar y traed, a mae'n edrych yn iawn fel hwn. Ond mae'r siap ddim yn perffaith fel siap y tegell. Felly, os fi'n mynd ar ongl fel hwn, a fi'n mynd ar draws i'r dde ac after the well, fi'n gallu gweld bod fi'n stopio fan hyn. Oherwydd mae'r siâp o gwmpas y tegell yn petrïal, a dyw e ddim yn perffaith yr un siâp a'r tegell ei hunan. Okay, so mae'r mwgwd ddim yr un peth a'r siâp y tegell. Felly, gawn ni edrych ar y mwgwd gwrthdrawiad sydd gan y tegell yma. Os fi'n gwasgu off hwn a mynd i'r sprite ar y dde sy'n gwasgu arno fe yn uh, dwywaith, double click, a ni'n gallu gweld ar y chwyth yn yr opsiynau sydd ni, mae fe'n dweud collision mask, so mogwyd gwrthdrawiad. A mae hwn yn gadael i fi dweud beth, yw, beth mae'r mogwyd yn edrych fel, beth yw'r siap fe. So fel ni'n gweud o blaen, mae fe'n oedd e'n petrial troloiw. Ni'n gallu gweld fan hyn, ni'n gallu addasu beth yw Boom, oh good. Ac ar y chwith, mae gen ni opsiwn automatic, sydd yn meddwl bod e'n just yn cymryd lan y faint mwyaf sydd angen ar gyfer y llun mwyaf. So, unrhyw un o'r fframau hwn, beth bynnag yw'r un mwyaf, bydd e'n sicrhau bod popeth wedi, wedi cynnwys o fewn y mygwyd. Mae opsiwn all, sef full image, a mae hwn yn cymryd lan holl maint pob ffram. So, os mae'r ffram yn 32 gan 32 pixel, mae'r mygwyd mynd i cymryd lan y holl lle, sydd ddim yn gwych iawn. A yr un olaf yw manual, lle ni'n gallu llusgo a gosod beth ni eisiau i fod yn y mwgwd. So dyma beth bydd yn gwrthdaro gyda pethau eraill, so gwrth, um, gwrthrychau eraill. Os ni eisiau bod yn twp, gallwn ni jyst gosod y mwgwd gwrthdrad i fod yn y, just y, y handle fe, neu dolen y tegell. A gawn ni weld, ww, bod yn anghywir, a gawn ni weld beth mae hwn yn actually wneud. So, nawr bod ni wedi gosod y mwgwd i fod just o amgylch y dolen, y handle, gawn ni weld sut mae fe'n gwrthdaro gyda'r waliau tro yma. So os ni'n mynd i lawr, yeah, a ni'n gallu gweld mae'r traed, ddim ots dy'r game am y traed a popeth arall, just y uh, ardal o gwmpas y dolyn sydd yn gwrthdaro nawr. A dyna beth mae y mwgwd gwrthdrawiad yn wneud. Mae fe'n dweud wrth y gêm pa rhan o'r gwrthrych sy'n mynd i wneud y gwrthdaro gyda y gwrthrychau eraill. Felly dyna un ffordd ni'n gallu gosod y mwgwd gwrthdrawiad. Ac os ni'n agor ei fan ni eto, gallwn ni edrych ar beth yw'r opsiynau eraill sydd ni um, mewn fan hyn. So, o'n i'n defnyddio manual fanna lle ni'n gallu gosod y petriol. Okay, ond os ni'n edrych yn y type fan hyn, mae yna gwahanol opsiynau yma hefyd. Uh, mae rectangle with rotation fan hyn, sydd bach yn wahanol i rectangle. A er mwyn dangos beth yw'r gwahaniaeth rhwng rhain, gallwn ni Wel, gawn ni edrych ar y wal yn lle y tegell. So os ni'n mynd mewn i'r ystafell, so y room ar y dde, so room 1, lle mae gyda fi y um, gwrthrychau yma a y tegell, a chi'n gallu addasu maint y pethau yma trwy llusgo a mae gwahanol opsiynau os chi'n mynd i'r corneli, chi'n gallu um, cylchdroi y siapau. Ac gawn ni jyst gosod e fel hwn. Ni wedi wneud yn fwy hir a ni wedi cylchdroi y siap. Ond gawn ni weld sut mae hwn yn addasu y mwgwd gwrthdrawiad, neu sut mae hwn yn gweithio gyda fe. So mae ar y funud, mae fe'n automatic, a mae gen ni rectangle, so petriol. So yr un heb y cylchdroi, rotation. Okay, so ni'n gallu gweld fanna, heb cylch troi. A gawn ni weld sut mae hwnna'n ymddwyn os ni'n chwarae gêm. So os fi'n ceisio symud y tegell tuag at y petriol, mae'n mynd yn stuck. Fi'n methu mynd yn agos at y fe. A y reswm am hwn yw bod Yw'r mwgwd gwrthdrawiad ddim yn cylchdroi gyda pan fi'n cylchdroi y siap. Felly beth mae fe'n neud yw mae fe'n creu petriel, mae'r mwgwd yn petriel sy'n mynd o holl ardal o'r cornel top ar dde, reit ar draws, i ochr mwyaf chwyth o'r siap ac i lawr ac ar draws hefyd. So, dwi e ddim just yn bych chi'n gweld ar y sgrin yw'r petriel, mae fe'n cymryd lan ardal lot yn fwy na'r siap oherwydd mae cylch droi heb wedi troi, fan, uh, troi arno. Felly gawn ni troi ymlaen i'r opsiwn with rotation. Iawn, so petriol gyda cylch troi. A beth gallwn ni gweld trwy yma? Os fi'n mynd yn agos at y petriol, fi nawr yn gallu cyffwrdd o fe. Mae'r mygod invisible yma, wedi cylchdroi, mae wedi addasu i'r siap fi wedi gosod, neu sut fi wedi addasu i'r siap o fewn yr ystafell yn y gêm. Okay? So mae fe'n lot yn well, yn enwedig os chi'n defnyddio gêm lle mae rhyw fath o cylchdroi o'r gwrthrychau yn y gêm yn digwydd, naill ai mewn cod neu mewn yr ystafell. Iawn, ewn ni yn ôl i'r tegell, a gallwn ni edrych ar yr opsiynau eraill o ddofewn y mwgwd gwrthdrawiad, collision mask. So, ni'n edrych ar rectangle a rectangle with rotation. Mae hefyd opsiwn ellipse, dwi'n gwybod fel mwy cilch, neu... Um, hmm, Sa'n gwybod beth yw'r gair Cymraeg am oval, ond mae fe fel... Um, fi'n credu ta'r hirgrwn, falle? Be bynnag. Uh, mae gen i diamond, mae gyda ni precise, a mae gyda ni precise per frame. Nawr, nesaf i rhain, mae'r gair slow. A reswm am hwn yw bod Game Maker yn gwirio lot fwy manwl. A mae rhaid i fe gwirio pob pixel, nid just siap o gwmpas y um, y sprite, y gwrthrych, neu'r um, y corlun. Felly, mae fe'n cymryd lot fwy o amser i'r cyfriadur i cyfrifo pethau, felly mae'n gallu arafu y gêm i lawr os ydych chi'n neud hwn. So, os ni'n gweld, mae'r precise, mae'r mwgwd yn perffaith siap y tegell. Ac ar gyfer pob ffram, mae fe'n addasu fe, so fel bod e'n yr un peth. So yn lle cael siap eitha syml, lle mae'n hawdd i gyfrifo um, ti'n gwybod sut mae'n newid, mae fe'n perffaith ar gyfer y llun ei hunan. So, nid petrial yw'r mwgwd o gwmpas y siap neu ardal penodol, mae fe yn y tegell ei hunan. So, gael ni edrych ar sut mae hwn yn edrych os ni'n chwarae'r gêm. Tro yma gyda precise. Nawr, her mae'n game eitha syml, dwi e ddim yn effeithio ar bod, y frame rate, y um, cyfradd fframiau gymaint. Ond efallai, os oedd, hwn, os oedd lot o pethau gwrthfrychau yn ddefnyddio'r mygwyd um, precise yma, efallai bydd yn effeithio ar sut mae'n ymddwyn. Ond gallu gweld bod fi'n gallu unrhyw ongl fi'n mynd at y siap, mae fe'n dwi e ddim rhagor yn petriol o gwmpas y siap. Mae fe'n mwgwd sydd yn llawer fwy fel siap y teigell ei hunan. Iawn, so mae hwnna'n yw mwgwd gwrthdrawiad. Dyna gyd sydd angen gwybod, really. Um, mae fe'n bosib i goriwch rheoli hwn, um, override. Um, chi'n gallu, os chi'n edrych ar y gwrthrych fan hyn, mae collision mask fan hyn, mae'n gweud same as sprite. So, chi yn gosod y mygod ar y sprite, ond chi'n gallu newid e o fewn y gwrthrych. Okay. Ond mae hwnna jyst yn ffordd arall o wneud e. Felly, dyna gyd sydd angen gwybod am mygydau gwrthdrawiad. A gobeithio, os mae fwy o fideos i ddod, byddai'n gweld chi yn y rhai nesaf hefyd. Ie, diolch am wylio. A cofiwch edrych ar y gwefan a YouTube Technicamps am fwy o fideos.